Minasan konnichiwa, selam aleykum ve rahmetullahi ve berekatu, silav ji we re ji kanala Zimanê Japonî û dersa çarê ji beşa çarê ew jî em ê têda bizanin çawa hevoka navdêr neyînî kene ango nefî kene, nîgetîf kene, nefî cumle el ismîye wek bi erebî dibêjinê. Lê berî wê divê em lêvegeringî çêkin wek hûn dizanin. Yota û Sakura hevaleyekî dibistanî yê qutabxanê ne û malê wan nêzîkî yek in. Demê herkî ji wa digihî mala xwe berî re in. Mal çin dibêjin yek û du. Belê gel şêweyê silavê hene yê dikaribêjim matanê, ja, Ma tenê ja ma ta janê û min ji we re ser Instagramê û postik li ser YouTubeê jî nivîsî ku ja derser borî de bi şaştî hatî nivîsandin. Min nivîsandina wê ya rast description box de nivîsî lê videoya xwe de şaştî bi şaştî hatî nivîsandin. Vêca min e rast kir û ev e eger we nedîtiwe jî ne post ne ser Instagramê ev e min ji we vidê te nivîsî. Ka weynên bîra xwe navê vê hirçê Japonî çi wî ev corê hirçan? Belê Panda Panda Navê şebakê yan jî pencerê bi Japonî çi wî? Mado. Mado bî demê dersano. Wata şîwa aram û dêst. Wata şîwa aram û dêst. Wergirandina vê bi kurdî ê bi çe vê hevokê? Belê, ango ez aram im. Vêca emê niho bizane ev kesê navê û aram ê çawa bêj ez ne kawa me. Hin gaqê xelitan diyayan jî şaştîk ye neqeba wû keskî navê û kawa da ê çawa bêj wû kesê vêca ez navê me ez aram im ez ne kawa me. Emê vê tiştê niho bizane. Kawa dewa erî me sêm. Kawa Dewa Arîma Sem. Lê ev şêwe, ev şêwe edebiyata û kesên nivîskar bi kar tînin. Demê pirtûka û romana dinivîsin bi kar tînin. Lê xelk di cadeyî yan jî demê yêkudira taxêvin du şêweyê dîti hene yê neyînkirînê. Ji yê nîgatîfkirina hevûkan, hevokê navdêr du şêweyî dîte hene, xelk nebeqa xwe de kar tînin. Eva ewil min gotî ka wa dê wa erîmasîm ev di edebiyata û romana û kesê nivîskar bi kar tînin, kesê akademî. Êkij wa her du şêwa çi ye? Ja erîmasîm ja arîma sêm. Ango ê hevoka me ya ez ne kawa me ê çawa bê gotine ka hûn jî car gî ji xwe ra bêjin belkî ez bêj. Kawa ja arîma sêm

pêşiya xwe kesê pê re ştedixilin vê ew jî bora bi rêz biştexil û kesê lê vegerin jî vê bi rêz û îhtîram lê vegerin. Lewma gelgê formal yan jî fermî bi taxê bin. Lewma me li vê dê dêst lê vedekê ji ber bi fermî. Piçik fermî bûn bi kertê de ango. Lê ew xwe ya ji hemiya fermî ya ji hemiya kêmtê ji nahiya fermîbûnê de ava Talya Janay. Ev cara yekemîn e di vê kenalê de ez ê. Karê malê dewame. Karê mal jî çi ye? Hûnê ji mir navê xwe binivîsne ango ez filan kes im û bêj ez ne kesik dîtê me. Ango keçikî navê wê Gulistan e. Bilej min Japonî binivîs. Ez Gulistan im, ez ne Hindistan im. Wek mînak. Navgî dî ti binivîs bêj ez ne filan kes im. Navê xwe yê rastî cara yekemîn bêj û hevoka duwemîn de bêj ez ne filan kes im. Ka çi dîsa em bêj bi her sê şêweyê nîgetîfkirinê yan jî nehînîkirina hevoka navdêr çûyîn ya yekemîn Dewa Arîma Sêm ew jî kesê nivîskar bi kar tîne di nivîsa de tê karanîn bi şêweyekî akademî ango tê karanîn. Ya dî tu jî ji Arîma Sêm ev ya formal e yan jî fermî ye ya ji hemiya kêm tê ji aliyê fermîbûnê ve ew jî jenayî û muho demê janayê bi kar tîne eger we bivê pîçkî ve bi fermî hînê dawiya hevokê dêst binivîsne çimku demê dêst dawiya hevoka navdêr tê nivîsandin anku ev hevoke bî fermî. Karê xwe yê ji malê ji bîr nekin û çi pirsî wehe we hîn ku ez ji min re li vîdê yan jî ser Instagrama Japonî bi Kurdî binivîs û lînkê tiştê girîng hemiya zijar bihê li description box da me û heta ez ve bînî dersikî nû bimînî bi xêr û xweşiyê de ja me tenê.